He'iséva, concepto, ñe'ẽtéva niko ha'e upe ñe'ẽ oñandukáva tembiapo ha mba'apo. Es una palabra que expresa acción, movimiento, cambio, estado, proceso. Techapyrã, ejemplos. karu, ikatu ja'e re karu, o karu, ja karu, ro karu, pe karu, o karu. Ha katu jahechata vy'a ha ja'ekuaa, re vy'a, o vy'a, ja vy'a, ro vy'a, pe vy'a, o vy'a. Ñe'ẽguigua. reñe'ẽ, oñe'ẽ, ñañe'ẽ, roñe'ẽ, peñe'ẽ, oñe'ẽ. Ñe'ẽtéva teĩ, verbo simple. Ha'e umi ñe'ẽtéva iñe'ẽ rapo peteĩva, ja'eporãsérõ oikóva peteĩ ñe'ẽgui. Son aquellos verbos que están constituidos por una sola palabra. Sapyrã ejemplos, Guape ikatu ja'e, Guata ikatu ja'e, Guapy, Sẽ, Kañy ha Ñandy. Ñe'ẽtévanta, vérbo kompuésto, ha'e umi ñe'ẽtéva oikóva mokõi térã hetave ñe'ẽgui, son aquellos que están constituidos por dos o más palabras, techapyrã ehémplo ko'ápe jahecha po kyty. Ha ikatu ja'e reipo kyty, oipo kyty, jaipo kyty, roipo kyty, peipo kyty ha oipo kyty. Héteva mbohasapyréva, vérvo transitívo, mba'épa he'ise? Ha'e umi ñe'ẽtéva hesakã'ỹva ijehegui ha oikotevẽva ambue ñe'ẽre oĩva moĩmbaha mbohasapyrévarõ hesakã hag̃ua. son aquellos verbos cuya acción pasa a un complemento directo sin el cual la oración no tiene sentido pleno. Techapyrã ejemplos. Ha he'i ñandéve ápe, Ñe'ẽtéva hesaka'ỹva ijehegui ha'eha hína gueru. Ha mba'érehepa oikotevẽ? He'i ñandéve, oikotevẽ ha'e peteĩ objeto ha oikotevẽ avei peteĩ suhétore, ha'eño ha'e ndaijeheguíri, ha he'i péicha, Ha'e ogueru vaka pipopo. Máva ogueru vaka pipopo? Ha'e. Péicha rupi ko'ápe jahechaháicha vaka pipopo ha'e oĩva ha ohasapyréva, ha katu jaguereko oñe'ẽtéva jougua ha upéichante avei he'i ápe, ojougua, mba'épa ojougua? mokõi vosa, mávapa, ha'e ajépa, ha'e ojogua mokõi vosa, péicha rupi ko'ápe mokõi vosa ha'e hína oĩvaha mbohasapyréva, Guereko. Ñe'ẽtéva oguereko. He'iháicha ko'ápe ñe'ẽtéva ha'e hína hesakã'ỹva ijehegui. Oguereko oikotevẽ mba'e rehe ha avei oikotevẽ peteĩ teroñe'ẽ rehe. Ikatu hag̃uáicha hesakã porã ha he'i péicha, Ha'e oguereko kuatia. Kuatia ha'e upéicha rupi oĩvaha pohasapyrépe. Ñe'ẽtéva mbohasapyre'ỹva, vérbo intransitívo. Ha'e umi ñe'ẽtéva ijehegui hesakãva son aquellos verbos que tienen su significación completa, quedando su acción en el sujeto. Techapyrã ejemplos. Kuápe jeguereko ñe'ẽtéva guata ha he'i ha'e hag̃ua ñe'ẽtéva mbohasapyréva oikotevẽ mokõi mba'e reheve. ñe'ẽtéva ijehegui hesakãma voi. Oikotevẽ peteĩ péro ñe'ẽ rehente, ha'e hag̃ua ñe'ẽtéva mbohasapyre'ỹva. Ko'ápe jahecha hese jaguereko chíve oguata ko'ã mokõi mba'e mohesakãma he'iséva. guapy. Ikatu ja'e ñande jaguapy. Ja'éramo jaguapy oñe'ẽtéva hesakãma ijehegui. Upéicha rupi ja'évo ñande jaguapy ha'éma ñe'ẽtéva ohasapyre'ỹva. Oguereko rupi ñe'ẽtéva ha avei peteĩ che roñe'ẽ, ha'éva hína suhéto. Ñe'ẽtéva tee, verbos propios, ha'e hína ñe'ẽtéva hekopetéva ha imosõsũme ojepurúva jepi ko'ã ñe'ẽpehẽtaĩ avaite ha papapy jurugua. Umíva ha'e, a, re, o. Ja, ña, ro, pe, o. Son los verbos comunes que se conjugan con las partículas de números y personas categóricas. A, re, o, ja, ña, ro, pe, o. Techapyrã ejemplos. Ko'ápe jahecha verbos oral ha'éva hína ñe'ẽtéva jurugua. Ñe'ẽtéva jurugua ñemosusu mboyve jaipurúta ko'ápe he'i ñandéve peteĩ ñe'ẽ pe hetãi avaite ha papapy jurugua oĩva hína ñe'ẽ rapo mboyve, upéva ha'e hína a jahechaháicha, re, o, ja, ro, pe, o, ha'éva hína jaipurúva ñe'ẽtéva jurugua ndive ha he'i péicha Aguata, reguata, oguata, jaguata, roguata, peguata, oguata. Péicha ikatu ñamosũsũ ñe'ẽtéva. Kóvape jahechaháicha vérvo nasal ha'evahína ñe'ẽtéva híngua. Ha upéichante avei jaipurúta jaipuru haguéicha ñe'ẽtéva jurugua ndive, ñamosũsũ hag̃ua ikatu ja'e a henói, re henói, o henói, ña henói, ro henói, pe henói, o henói, mba'éicha rupi jaipuru ña henói ko'ápe. Ko'ápe jepuru partíkula de número ipersóna ña ha'e rupi ñande ñe'ẽtéva hĩngua. Upéicha rupi, ha avei jaipuru ñamosũsũ hag̃ua hekopete ñe'ẽtéva ñe'ẽrapo mboyve partíkulas de número ipersóna ha'éva hína a, re, o ha ñaneñe'ẽtéva tĩgua rupi jaipuru ña, ro, pe, o ha péicha. Ñe'ẽtéva teróva, vérvo predikatívo. Ko'ã katu ha'e hína umi téra, tero, teroja ha ñe'ẽteja, oñemosũsũkuaáva ja'e porãsérõ térã oñemboheko ñe'ẽtéva. Son aquellos nombres sustantivos, adjetivos y adverbiales verbalizados.

ejemplos. Ko'ápe ñamosũsũta ñe'ẽtéva teróva. Iñemboja'o ha'éva hína tero sustantívo. Ha avei ñamosũsũta jurugua rehegua. He'i péicha. Che, che ao. Ko'ápe ao ha'e hína ñe'ẽtéva nde róva Turugua, nde re'ao ha'e ijao ñande ñande'ao ore ore'ao peẽ pende'ao ha'ekuéra ijao. Ko'ápe jahecháta ñe'ẽtéva nde róva ha'éva hĩnguáva ha ñamosũsũta péicha. Che che akã, akã ha'e hína peteĩ tero nde ne akã, ha'e iñakã, ñande ñane akã, ore ore akã, peẽ pene akã ha'e kuéra iñakã. Péicha ñamosũsũ ko'ápe ñe'ẽtéva tee róva rehegua. Ñe'ẽtéva térã rangue, verbos pronominal. Ha'e hína ñe'ẽtéva hekopetéva oñemosysũva térã ranguete moĩmbaha mbohasapyréva ndive, oñemosũsũ avaite peteĩha ha mokõihápe, papyteĩ ha papyetápe. Umi térã ranguete ndojukupytýi.

Techapyrã ehémplo jahejáta juruguapegua ha he'i péicha, Nde chejuhu. Che rojuhu. Ha'ekuéra ndejuhu. Ha'e ñandejuhu. Ha'e orejuhu. Che pojuhu. Ha'ekuéra pendejuhu. Higuapegua. Nde che muña. Che ro muña. Ha'e kuéra ne muña. Ha'e ñane muña. Ha'e ore muña. Che po muña ha'e kuéra pene muña. Katu jajesareko porãta ñamosũsũ jave. Oñemosusu ha'e hína ñe'ẽtéva téra ranguéva, vérbo pronominal rehegua. Ha peve amyesakã ñandéve ñanembo'epy rehegua. Aha anota pene porandu.